anokwa mo mmiɛnka na awoɔ di nipa pi na ɛkɔ atete mu paa o ama nipa mpempem awale agu ɔdi asɛmpa spiritual and herbal center awoɔ wɔn yɛ adeɛ sɛ wɔn bɛ mu anya ba sisi a yadeɛ bi te sɛ stroke gonorrhea anaa bɛrima wɔyɛ mmerɛ ɛwɔ mpa mu low sperm count Wɔn wɔ ano aduro tata hwe anigye sɛm no sɛ sɛbɛ ne sunsum mu nsɛm a wɔn te ne tɛ sɛ ɛyɛ sunsum mu awareɛ anaasɛ yareɛ bi na yɛde ama woɔ pɔmpɔ bɔne na abɔ wo anaa woanya aban amaneɛ court case wɔbɛtu charge wo sisi a ɛnam wɔn adwuma pa nti nnipa mpempem na ɛbɛfa wɔn kɔ fie ɛkɔyɛ sunsum mu nnwuma de ma wɔn sɛ mosini ne enzimani ɛka bɔ mu di a sunsum mu nneɛma adanseɛ bɛtu. Obi agye wo kunu anaasɛ wo yere awaresɛm, adwumasɛm, akwantuo mu nsɛm, ne nyinaa ayɛ asumasɛm. Fa bɛdɛn Odie Asɛmpa Spiritual and Herbal Centre. Wobɛhu yɛn wɔ. New Koforidua, Ɛdwoso ne Konongo mfimfini ɛyɛ Ashanti Region. Ɛhɔ nom a number a yɛde di dwuma no ɛyɛ zero five four, three three zero, four nine seven six anaasɛ zero two zero, one three four, zero four, two one zero five four three three zero four nine seven six anaasɛ zero two zero one three four zero four two one. An ɔdi asɛmpa spiritual and herbal center yɛbɛdi w'asɛm ama wo. Alright abusua mama mo akɔ aba abɔ odi asɛmpa TV ɛyɛ mo somfo odi asɛmpa nie twɛdi ampa wabie kwan ne yɛ mmienu yɛhwɛ yɛn ho deɛ Megye di sɛ wo ho yɛ. Saa ara nso na me nso me ho yɛ. Abusua nnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ bebree afa Nana Kwambi Diako campaign ne abatoɔ a yɛrebɛto no this December 2024 no. Nsɛm ahodoɔ bebree na nkurɔfoɔ no reka and ebi nso wɔ hɔnom a ɛyɛ adeɛ a NPP NDC de ato wɔn supporters adwene mu. Ɛno ne adeɛ a ɛnnɛ me bɛ baa baa mu na mama wo some evidence bi a me me te anom na m'adwene yɛ me sɛ Nana Kwame Bediako yɛbɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ this year election no obɛwini na so wɔanwini a na the next election ne deɛ ɛyɛ kɔnk sɛ ɛyɛ ne dea but metumi de me nsa si me bo pen ɛka sɛ This year Nana Kwambe di ako ɛbɛ wini ama no atumi ayɛ yie ɔbɛ wini ama no atumi ayɛ yie because sɛ me te si mmɔnten ɛkɔ nzemaa no hoa ɛne nkuro a me wurawura so na me hyɛ asɛ sɛ me di ne ho nkɔmɔ ɛne course ahodoɔ bi a ɛbaeɛ ma rekɔpdo bi a me bɛbɔ ɛde akyerɛ wo. but ansana no ɛyɛ new force ankasa platforms a me share me content wɔ so ayɛ a Ghana yɛka sɛ yɛyɛ nkorɔfoɔ bi a yɛ bibia yɛnyɛ mu nhwehwɛmu ɛhɔ ara na yɛgyɛɛgye content a me twa to be honest with you me yɛ monetize me channel all because sɛ me startee ne mfɔso obi a wa follow me akyɛ from day one nyinaa nim sɛ me spiritual teachings ɛne herbal teachings ɛna meyɛ but Nana Kwame Bediako ɛyii ne ti na yɛn nyinaa yɛ pɛ sɛ yɛ ka yɛn ho bom na campaign Nana Kwame Bediako fa ne ntoma pa ɛfira nti ɛna ama magyae me teachings ɛne nea meyɛ nyinaa ɛde ato hɔ no ma mebɔ Nana Kwame Bediako ɛho dawuro and because of that nti no kɔfɔ bi wɔ a wofa content na wonya kasa na ɛnkɔ in the favour of NPP anaasɛ NDC a yɛ report me channel ɛma wei menni monetization meanwhile yɛn nyinaa yɛnim how costly a data ɛne adeɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛwɔ yɛ mmerɛ mu hanom nti sɛ mede advert ɛde to so a because of that nti mehyɛ ɛwɔ some platform so a then neɛ Yɛn nuanom mmabunu no bi tumi yɛ ne sɛ they don't know you but ɔmo ataake na ɔmo di wo atɛm rough rough, obi wɔ hɔ koraa no a na platform no na wayi wo afiri so, I'm okay with that but ɛyɛ adeɛ a ɔsɛ me address ma mu because YouTube ankasa koraa no wohwɛ video a ɔmo ma ɛkate wo video no ɛde advert ɛbɛto so ɛma wohwɛ advert no ɔmo wie ansa na watoa wo video so. but menim deɛ nti a ne ne nyinaa no yɛ education education education ni a yɛka ho asɛm yi obi wɔ hɔ a wɔatake wɔfrɛ no nso ɔyɛ educated o educated but ɔnte nneɛma bi ase obiara sɔre a ɔman no a yɛte mu no yɛmpɛ mfimfini mu yɛnya hui sɛ sei hee ne yɛ de na nti na Nana Kwame de akɔ kaa sɛ yɛbɛ dredge anaasɛ yɛbɛma even kora yɛde yɛnka sɛ ɔso ɔde ɛpo bɛba abɛto Kumasi anka yɛnyɛ research anaa yɛmpɛ sɛ yɛbɛbisa no ho sɛm ɛpo no bɛyɛ dɛn de aba no daabi o ne yɛde ada ne kɔmadi ɛna ɛma no no ɔde bɛfa he ɛne saa ne ɛwɔ mu a yɛde nam no Nti ne nyinaa no ɛyɛ, ɛno ara ne sɛ te sɛ nea yɛreka no, gye sɛ yɛbɔ dawuro no ara ma saa nkurɔfoɔ wɔ mu nyinaa no ani bɛda hɔ ansa na yɛatumi a a a ayɛ aka sɛ asesa yɛn mentality no. Nti abusua, na mpɛ sɛ me address de ma wo. Advert no ɛda hɔ, ebi koraa advert yi wompɛ sɛ wobɛtie a wobɛtumi askipe. Me sometimes me hwɛ content bi wɔ a advert da so nipa no koraa bi a ɔka ho asɛm ma me skip it because I'm interested interested in the com ɛɛ eh, yɛ kan sɛ content no ba advert na nya aba na sɛ ɔhwɛ na sɛ ebi a ɔpɛ ne ntɛm anasɛ ɛno a skip it but onkɔ to the extent sɛ okɔ ataake nipa no anasɛ okɔ di n'atɛm ɛka nsɛm a ɛnsɛm fata na emi obi a mɛ dabi a mɛ ka sɛ mɛ bɔ me ho mmɔden sɛ. mɛyɛ nipa pa anaasɛ menya positive impact wɔ society nti me wo ataake me a ɛnyɛ adeɛ woyɛ w'adwene sɛ bia wobɛ ataake me na me ma ataake obi anaa ma bɛ trɛte wo ne adeɛ a daa bi me try sɛ mɛ spray natural na sɛ wo nte ase a ne mɛ hyira wo na wokɔ ɛne adeɛ a ɛnɛ in fact akɔ so bebree but wo deɛ me gyɛ sɛ me deɛ no no betwaa mu nti no yɛnkɔ Na yɛnkɔtie yɛn nuabarima baako asɛm a ɔreka ɛfa Nana Kwame Bediako ne NPP ne NDC voters ho. Na yɛwie a, mɛkyerɛ wo some evidence a, anaasɛ concrete evidence a ɛfa deɛ yɛn nuabarima yi reka yi ho. Call a menyaeɛ, nipa no yɛɛ sɛ ɔnnyi ne identity, na mmom. ɔbɔ yɛn aba so wɔ adwuma no a yɛyɛ no ho and nipa no nso no baabi a ɔhyɛ ne position a ɔhyɛ wɔ aban mu no meka kyerɛ wo a ɛbɛyɛ wo nwanwa sɛnea nkyɛ wo yɔnko ne yɔnko tie no by before sɛ yɛbɛkɔ mɛsrɛ ɛnɛ ne de di kan wɔahyɛ odi asɛmpa tv a subscribe to channel no hyɛ na like invite afoforɔ na wɔmmɛka abusuakuo no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛade video foforɔ bi a wɔn nsa bɛka bi afiri firifiri sɛ wɔso bɛkyerɛ w'adwene wɔ comment section no ase hɔ nom. Abusua yɛnkyɛ wɔn, yɛnkɔ na yɛnkɔ tie yɛn nua bɛrima no asɛm a ɔreka, yɛwie a mede me deɛ no abɛkyerɛ wo. Na ɛno bɛmu anya awerɛhyɛ mu sɛ Nana Kwame Bediako, this year election, win is assured.

ɛnyɛ picture koraa na even koraa nka kasa mi hu ne ntɛm koraa nka bi anka ebetumi arekɔdo koraa na ama ɛno nso bɛyɛ encourage oh. nkurɔfoɔ ama yes ɔma oh, me mu mu deɛ sɛ ɔpɛ ne saa mɛtumi ayɛ recording na wawafa dwen no koraa de ayɛ because sɛbe ebia na meka no me fifties mu na mewerɛ ebia m'ani afi kakra kyɛn o Me di election akyi that time akyem ɔda adubu ahe ɛbɛba yɛ yɛ de firi akyem a osɛ onimu a ɔhɔ a yɛ de firi akyem asɛne ɛkɔ akye ase ɛnantee that time gyegye ayi watɔ nkyen wɔde bɛ pia yɛ nyinaa gu obi mɛfuom ebi pirapira ebi yɛ yɛ baɛ ice cream ka yakyekyere no wɔ rɔba mu sugar nim ɛno koraa ne nkradɔko ɛne ɛde ma yɛ di akyire aa bɛsi nnɛ Sesei wɔ Ɔwɔ Dan. Me wɔ me kɔ hɔ biara a just me ntumi nyi m'ani me to me nua no mo nketewa ɛna me kɔ hɔ a na me ne ɔmo kasa me ne ɔmo kasa ɔmo a ɔmo bɛ devote ɔmo ho ayɛ saa adwuma wei no ɛsiane sɛ ɛyɛ den na adeɛ a Nana Kwame ayɛ a me pɛ paa ne sɛ ɔnfɛɛ sika nnii n'anim kan because wahu akoa bi bɛtena social media first ɔno na ne di Nana ɛɛ eh, Nana Kwame akyi ɛna ɔne ne kɔɔ ayi hɔ ɛɛ eh, eh, boy wei Lele Wayne ɔne ayi a wɔreyɛ no yɛsi ɛɛ eh, film village sɛ mm. bɛn sɛ ɔbɛ wahwɛ daa mm. ɔn sɛ ɔdi n'akyi di n'akyi a wɔhu sɛ sɛ da an pushi scam wɔn no wɔn no korɔ na san bɛtena radio sɛ Kyɛ da a ɛkyɛ sɛ na wei na asɛ wo de bɛpɛpɛ. Mese na nka menyaa kwan, menyaa akwanya a, nka saa akoa no mɛka biribi Ɛyɛ akyerɛ no aboro, paa. aboro dɛ no ɛnyɛ papa. Ɔno. No, ɛwɔ sɛ yɛka biribi kyerɛ no, ɛno nti na ama ɔman no nkɔso no. Mm. Ne nyinaa ka ho na ɔman no, hwɛ sɛ ɔno n'adwene a ɔde baeɛ no nti, sɛ ɛyɛ adeɛ a kyɛ da kyekyɛ sika a, nka ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔno na ɛdɔ kyɛ da ara ma But esiane sɛ wɔnkyɛɛ sika mfɛe mmaa no nni nti wɔn sɛ Noah san retɛne aba sɛ ɔyɛ kyesɛ. But wo a woreka yi, wo na wo ɛwom sɛ na woreka sɛ wankasa wofiri wo mu ɛna woyɛɛ wo wo printee wo T-shirt ɛna wode rekɔ. Wo ara wo na wofaa wo car at least ɛno saa me mehu na meka kyerɛ wo sɛ hundred cedis nie nti brɔ gye na fa toa so yɛ adwuma papa a ɛbɛma wo morale. na wɔatumi de ayɛ adwuma no yie. Na wɔn a wɔbɛdi akyire no, wɔayɛ adeɛ. Sɛ wo, sɛbe, na nea mo nso moreyɛ no, me mafrɛ wo yi, obi foforɔ nso bɛfrɛ wo ahyɛ wo nkuran. Na mmoa biara, mo a mo mma.
T-shirt no koraa, nkurɔfoɔ koraa contribute boa. Yes, Yɛn nyinaa yɛbɛyɛ ama wo. Yɛn nyinaa bɛyɛ ama wo. Gye sɛ mentumi nyi me ho bebree na wohia advice biara asɛm biara apɛ sɛ ɔka a, wo deɛ me number ni frɛ me. Baabi a mewɔ no yɛ critical, me ne Ogbor paa na ɛnam, nti wofrɛ me koraa na mantumi ampeke a meyɛ free a me ara mɛfrɛ wo. Mepakyɛ mate.
Sɛ akonya nso ba mu nso a, wobɛtumi ayɛ recording ne afutuo bi a yɛde ma Ghana mmabunu ne nkurɔfoɔ a. Ɛbɛte nneɛma bi ase na wobɛtumi ayɛ de asɛn de boɔ wo papa. Woma me high a mɛyɛ ama wo paa Mɛyɛ ama wo paa Me save wo number no na mahwɛ wɔ WhatsApp Mɛma wo bi paa Na mɛma wo analysis a ɛkyerɛ sɛ madi party mmienu no nso akyi akyɛ Me meda ase paa sɛ wo nso wodi wɔn akyi na wonya biribi kakra ba yɛ still na woahu sɛ ɛwɔ sɛ yɛsesa ɔman no mu na wo nso woanya saa adwene Yɛda ase paa Nso me da. Okay. Me so dodo de din a ndi dodo ani ma yo di asempa. Di asempa okay.
Me da ase nso. Me da ase. Bye. Bye.
Abusua, o te wɔ w'asom o, yɛ se kyea me ani mu asɛm, ɔ se Nana, w'asom o, ɔ bɔ ne din, in fact, beginning no ɔ ne me di nkɔmmɔ ahodoɔ bebree, ɛkɔ deep. a ɛfa wɔn ankasa wɔn party no mu ne anamɔntuo a wɔyɛ dɛ wɔretu ne nhyehyɛɛ bi ho. Na adwene no amma hɔ ntɛm amma manrekɔɔdo, nti akyire na sɛdeɛ ɛbɛyɛ nso a menkɔyɛ betrayer because me dabiara meka sɛ metɔ sin, menka sɛ meyɛ perfect but mepɛ sɛ me ne nnipa nyinaa di no yie. Ntsi memaa no bɛyɛɛ a ɔyɛ sɛ, ah, nkɔmbɔ a yedii yi koraa yi, mehu w'adwen ntsɛm a, anka merekɔdo yɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma wɔn a nna yɛto ma na ne yɛasɛe yɛn vote na wei no nyinaa no behu sɛ, dabi, sɛnea esi hu nneɛma no, ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Hwɛ, ɛdɔm no a wɔkɔ a na edi wɔn akyi no, ɛma no 'indeceive' wo. Wɔkɔ a, ne yɛafa buses. Yɛfa buses no a, ne yɛaloadu ɛdɔm. Ebia sɛ memfa no sɛ ebia yɛrekɔ baabi te sɛ New Koforidua a, ɛnneɛ Kumase ne yɛafa buses ne yɛaloadu dɔm tuuhaa ne yɛabɛhwie wɔn agu hɔnom kyabam ne yɛde abɛn ne ho poo paa, poo paa. Ɛmma ɛno no nndeceive wo. Wo deɛ kɔ so yɛ w'afa mu deɛ, to wo deɛ Me nso mento me deɛ, me nua nto ne deɛ, m'adamfo nto ne deɛ, yɛbɛhu sɛ Ghana y'adwen asesa. So mete sii mmɔnten na nhu sɛ yes. Although manka nɔkorɛ no a na medaadaa o, T-Bone nkɔsofoɔ wɔ hɔ. Titiriw ɛnkenka yɛn maamefoɔ yi a yɛde free education awie wɔn no hey wɔn deɛ ɛndeɛ woka koraa no a but yɛn maamefoɔ no so no ebinom nso te aseɛ yɛn maamefoɔ no binom te aseɛ ebinom nso no ɛnte aseɛ and youth ne deɛ ɔno deɛ wokɔ wɔn hɔ a even deɛ ɔbɛka so ɔnto aba wonya hyɛ aseɛ sɛ wo lakyɛ no woma no one point two point three point bam na wɔn afa. Nti yɛnkɔ so nhyɛ yɛn sapɔ mu den. Yɛn nyinaa yɛnka yɛn ntoma mmɔ ano o. Yɛka sɛ yɛretwɛn Nana Kwame Bediako nko ara na wakasa akasa a, ɛmmoa. Yɛn nyinaa yɛmfa yɛn voice nto mu, abɔnten, baabiara. Me sɛ me koraa deɛ seesei ara deɛ, anhwɛ koraa obi hu me koraa ɔbɛka sɛ menni atadeɛ. Because campaign no awura me sɛ akɔm no, menam a na meretɔ aduane a, menya bisa boa, first thing na sɛ adeɛ atadeɛ hyɛ me na mahyɛ aseɛ na meyɛ introduction abusua still yɛgu so ɛyɛ campaign no yɛnyaeɛ infact yɛn nuanom bi ayɛ adeɛ wɔn aboa ma mekɔeɛ campaign no infact videos no deɛ mɛdrɔpe no one one one one na ɛmɛ bebree no a neɛ nti ɛma mentumi mfa mma no sɛ ɛyɛ nzema kasa but menim sɛ yɛn nuanom nzemafoɔ nso wɔ ha nom mede video no to a monkɔ so nhyɛ and wo nso no wonte nzema no koraa mɛsrɛ sɛ wobɛkɔ so ahwɛ video no ama no asi at the end of the video no mɛ summarize Conversation a ɛkɔ hɔ nom nyina de agu hɔ nom ama wo nso wahu neɛ ɛrekɔ. Mɛsrɛ wo sɛ still yɛgu so ara ɛreprinte T-shirt no bi gu so ɛdistrubutu de ma nkorɔfoɔ. Seisei Odi Asɛmpa TV T-shirt no bebree no ara wo nam kurom no ara wohu sɛ obi hyɛ bi na wohu sɛ Odi Asɛmpa TV ada akyire a na kyerɛ sɛ ɛyɛ yɛn nso yɛn nsa ano adwuma adeɛ a yɛyɛɛyɛ no. Ɛno na ɛrekɔ no. Mɛsrɛ wo sɛ ebia wopɛ sɛ woboa ne yɛyɛ T-shirt no, and seesei yɛ introduce banner. Mekɔeɛ mekɔnyaa obi a ɔwɔ hɔnom a ɔno ankasa devote sɛ ɔno nso no reyɛ ambassador wɔ hɔ na ɔne nkurɔfoɔ akɔ so akasa. Nti banner kɛseɛ no magyae ama no. A m'adamfo yi a mereka sɛ ɔno nso no ɔyɛ content creator and ne content no ɔrecreate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a NPP foɔ bɛhwɛ, ɛno na ɔno nso de bɛnya ne sika wɔ hɔnom. Maka kyerɛ no sɛ ɛyɛ a ɔntwa ɛno mma me na interviews ne adeɛ a ɛno nso bɛkɔ hɔ no ɔntwa na yɛhu updates a ɛfiri hɔnom mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ɔdi Asɛmpa TV ahwɛfoɔ nso bɛnya awerɛhyerɛmu sɛ adwumadie no rekɔ so na Nana Kwame bɛdi ako. Ɔbɔadeɛ no bue na ne pono kyerɛ n'ahyɛɛ mu a. obetumi awi ni ama no ayɛ yie. Fa number no na frɛ, sɛ fryers na wopɛ sɛ woyɛ, t-shirt na wopɛ sɛ woyɛ, nkwadaa no deɛ no nso no yɛgu so. Ɛmu biara a wo prefer, wohu sɛ oh daabi mode ma nkwadaa no a ɛboa, mpanyinfoɔ no deɛ ɛboa, banners, fryers ne adeɛ a yɛde bɛma taxi drivers ne wɔn a wɔn support no nyinaa nso na wɔn nso wɔn de afomfam nka ho a wɔkɔ no. Mese nkorɔfoɔ bebree hu banner no a wɔn se ah Yɛhu obi koraa sɛ ɔdwen sɛ ebia yɛn nsa ne ade nti we need to educate them. Wɔn nya hu yɛn ara nso no obi a wayɛ yɛn gaabi a wahu wɔn nya ka n'asɛm wɔ se ampa NPP ne NDC no deɛ ɛkaa me nko a yɛnto wɔn ngu. Obi asɛm a ɔkaa no sɛ ɛkaa me nko a nti m'ani hu sɛ ɛka ɔno nko a no ɔnyɛ n'afa mu deɛ cos dodoɔ no ara nso ɛkaa wɔn nko a ɛkaa me nko a ɛkaa me nko a yɛn nyinaa yɛyɛ a ɛbɛma no afa ne ntoma pa de afura. Makra wo.